Y geni, lyc un i ddau. Roedd popeth yn barod. O'r diwedd, dyma'r foment fawr oedd Duw wedi bod yn aros amdani. Roedd Duw'n dod i helpu bobl, yn union fel roedd wedi addo ar y cychwyn. Ond sut byddai e'n dod? Sut un fyddai e? Beth fyddai e'n wneud? Byddai'r mynyddoedd wedi plygu i lawr, byddai'r moroedd wedi rhuo, byddai'r coed wedi curo dwylo, ond daliodd y ddaear i hanedl. Heb siw na myw, fel plu eira'n disgyn, fe ddaeth. Yn nhywyllwch y nos, pan oedd neb yn gwylio, fe gyrhaeddodd. Un tro, roedd yna ferch ifanc oedd wedi dyweddïo'i ddyn o'r enw Joseph. Roedd e'n or, or, or, or, or, oer i'r Brenin Dafydd. Un bore, roedd y ferch yn ei ystafell wely. Ac yn sydyn, daeth fflach mawr olew o rywle. Yr angel Gabriel oedd yno, wedi dod â neges arbennig o'r nefoedd. Pan welodd Mair y dyn tal disglair yn sefyll o'i blaen, dechreuodd grynu mewn ofn. Paid â bod ofn, meddai Gabriel. Mae Duw'n meddwl y byd ohono ti. Edrychodd Mair o'i chwmpas, gan feddwl efallai ei fod yn siarad â rhywun arall. Mair, meddai Gabriel, gan wenu'n garedig arni. Llanwodd llygad Mair â dagrau. Mair, meddai Gabriel eto, rwyt ti'n mynd i gael babi bach. Iesu fydd i enw. Fe ydy Mab Duw. Fe ydy'r un, yr Achubwr. Roedd Duw, yr un a daflodd y planedau i chwyrlio rownd a rownd y gofod, yr un a luniodd y bydysawd, yr un oedd yn gallu gwneud popeth, roedd am wneud i hun yn fach, fach, a dod i'r ddaear. Fel babi? Beth? Oedd Duw'n anfon babi bach i achub y byd? Mae hynny'n rhyfeddol, meddai Mair, a'i chalon curo'n galed. Sut gall e fod yn wir? Oes unrhyw beth yn rhy rhyfeddol i Dduw i'w wneud? holodd Gabriel. Felly rhoddodd Mair i ffydd yn Nuw, a chredu ynddo. Fi ydy morwyn Duw, meddai. Byddaf yn gwneud beth bynnag mae Duw'n ofyn. Ac yn wir i chi, digwyddodd popeth yn union fel roedd yr angel wedi ddweud. Ymhen naw mis, roedd Mair ar fin cael ei babi. Roedd yn rhaid i Mair a Joseff fynd ar daith i Fethlehem, y dref lle ganed y brenin Dafydd. Ond pan gyrraeddon nhw yno, roedd pob gwesty'n llawn. Doedd dim gwely sbâr yn unman. Ewch o yma, meddai pob perchennog gwesty. Does dim lle ar ôl. Ble yn y byd allen nhw aros? Roedd hi bron yn amser i fabi Mair gael ei eni. Doedd unman ar gael heblaw hen stabal flêr. A dyna lle y rhoson nhw, yng nghanol y gwartheg a'r ysynod a'r cyffylau. Ac yno, Yna welwch y nos, yn y stabal yng nghanol yr anifeilied, y rhoddodd Duw i anrheg ryfeddol i'r byd. Roedd y babi bach fyddai newid y byd wedi eni. I Fab bach i hun. Lapiodd Mair a Joseph y babi bach yn dynn i'w gadw'n gynnes. Gwnaethon nhw wely meddal o wair iddo, a defnyddio cafn bwyd yr anifeiliaid fel crud. Syllodd y ddau mewn syndod ar hanrheg ryfeddol Duw wedi lapio mewn cadachau ac yn gorwedd mewn preseb. Rhoddodd Mair a Joseph yr enw Iesu arno, Emmanuel, enw sy'n golygu Mae Duw wedi dod i fyw gyda ni.